Tutan cu Chinram hi luat dih sehlaw zeidah kan ton te dingmi ralhra nih zeibantuk um dah chimmi hi a kan hmuh. Zeitindah kan ke a kan khat. Zeitindah Chinram ah

Dak ah Pio saya hundred percent lurawh Pio luhmi ah wuu mah kha si lai. Chinram hi luat dih sehlaw zeidah kan ton khawh dingmi, zeidah a ra dingmi, zeitindah next ah zeitindah kan i ṭhithruai lai, zeitindah kan cawcangh lai i zeitindah kan nun lai timi kha ruah a hau. A biapi cemmi cu raltei ralhrang va tei kha kan duh ko. Asinain mah kan te hnu ah zeidah a cang kho timi kha ruah a hau. Ruah hrimhrim a herh. Cucu zeidah tiah cun Chinram hi ralhrang nih Pyine dang state dang tluk in a kan care lo. A ruang cu kan ram ah zeidah a chuak, Chinmi zeitindah an nun, khoika dah an nunnak hna cheu a um, an nunnak cheu thum a cheu hnih khoika dah a si. Chin miphun an nunnak cheu thum cheu hnih cu Klemyo, Kankaw,

Tirawl a cawi i eidin a kawlmi kan si. Eidin a phiarmi kan si. Mizoram nih Chinmi cu thlathum hmanh a kan cawm kho lai lo. Anmah Mizo zong cu India Central cozah nih a cawmchawmmi hna an si. Anmah kutke dir khomi an si lo. Atu le bangah cun Naga, Manipur, Mizoram, India cu an stick tuk cang. Meimei in luh hmanh a ngah ti lo. Na luh siannak kha an cozah sin ceu a hal hau. Mah dirhmun tiang a kan stick. Mah dirhmun kan phan. Cucaah Chinram a taangmi cu an tuk lo kha an tuk lo timi kha kan thinlung kha khat le khat kha fak tuk in i hliam ding si lo. A ruang cu a ra dingmi kha kan tuah a hau. Chinmi nih ral kan tei khawhnak ding taktak cu hmunthum ah a um.

La meh piahtanak ah tete le ma hawh vau. Cucu kan ruah a herh. A ra dingmi kan ton dingmi hi a hme te si lai lo. Cucu ralhra nih a kan hngalh tuk. A kan hngalh tuk caah kan Chin hriamtlai upa Politicians pawl zong nih mah kha tuakchih a herh. Khakha ralhrang kan tu lai lo tinak si lo. Ralhrang kan ṭih hna tinak si lo. Kan chim duhmi key point cu khawi hi dah kan tuk hmasat ah kan dam lai Khawi hi dah kan doh hmasat ah kan thaw-chuah lai ti kha si. Atu Chinram i ralhrang camp tete an tukmi hna cu kan Chin ralkap pawl umkal chawlehnak le mipi zalawng deuh umkal khawhnak ding caah a ṭhami si. A biapi tuk ṭhiamṭhiam. Mah a biapi tuk rualrual in a biapi cemmi Number one cu atu kan chimmi sakain le makuai a ummi chohthu kanko kalemiu mah cu kan target a hau. Mah kan lak lo ahcun a ngah lo. Mah kan lak lo ahcun sau an dam lai lo, sau an nung kho lai lo ti kha kan ruah. Cucaah cun

Mah pathum chungah hmunkhat tal kha kan control, kan uk khawh hrim a hau. Cucaah ralhrang nih hin state dang bantuk in Chinram ah hin thazaang tampi a chap lo. Cu Chinram chung ciocio ahcun ṭawngpan ah ralkap thazaang tampi a chia lo. Matu kan hngalh, matupi kahdohnak kan hngalh, Mindat kan hngalh, a dang Cinduai, a dang kan hngalh. I Chinram ciocio ah Chinram chaklei Myohpa in kan timi Hakha, Thantlang, Falam tidim lei tu hi ṭawngpainak an ra hlan i biapi a chiah deuh. Ziahtiah cun zerchiar ti bantuk thlakhat ah voikhat, zarhhnih ah voikhat ralhrang thazaang van lawng han ṭhumh peng, han chap peng. Mah kha ra hlan i Chinmi chung cio cio ah khoi dah an dirhmun, zeitindah an ṭhutto, zeitindah minung an cawlcangh. Mi zeidah a cawlcang, zei bantuk dah a si, hmai le zeidah a chuahpi kho timi vialte an rak kan, kan ken kan khat dih. Mah ti khan ralhrang kha a cawlmi si. Cucaah cun Kalemiu le Chohthu le Kankaw pakhat Tel kan control hlan ahcun Chinram hi a luat tiah i nuamh awk a ṭha rih lo. Mah leng ah a ummi cu Chinram ah uh, Chinram si loin Kawlram pumpuluk ah ralhra nih ṭhan ah a choh ngan pipi tampi a ngeih. Hleithum hleili a ngeih. Mah chung ahcun pahnih pathum lawnglawng a tla rih. Cheu thum ah cheu hnih kan ti lai maw? Cheu nga ah cheu li a tang rih. Hi an Command Center pipi a tangmi hi atu sawmkua tluk 90% tluk a tang rih caah mah pawl hi A tlak a tlak i pahnih pathum te lawng a taan lawngah ralhrang a sung khan te lai. A dang a taangmi Kuman headquarter center pipi tampi a taang rih. Cucaah cun ralhrang hi aa hrim ṭhan lai. Tampi a kan nam ṭhan khawh. Ralrin zong a herh.

Mah kha ralhrang nih an kan hmuhpiakmi a si. Cucaah cun ralhrang, Chinram i ummi ralhrang pawl hi an sohter hna, an bekter hna i Chohthu lei, Kankaw lei, Kalaymyo lei ah hauhruang an sak. Ralkap kha biatak tein mah khin kham dih. fek tuk in mah khi cawk an timh i Chinram kha tlangcung ram kha biapi hlapi ah tu hi chiah an tim ti lo. An thazaang nih a va nguh lo pinah an tactic cu Kale le Kanko le Chohthu ah thazaang fek taktak an che kham kan timhmi si. Cu ca cun kan tuah hmasa dingmi tuan kan chimmi Kale mi Maw kaan kaw maw? Cohṭhuh maw? Mah tal lak lo cun Chinram kan lak tiah nuamh dih awk a ṭha lo. Pio sayaci le mahoh bu a ra dingmi kha kan ruahchih a hau. Cucaah cun Chinmi vialte he kan i funtom a hau. Kan i funtom i ka lem i asilole kaan kaw asilole cohṭhuhter kan lak a hau. A bik in kaan kaw le ka lem i kan lak khawh ahcun Chinram a dihlak kan luat tikah eidin ah zeipaoh ah kan tlamtling dih lai. Khakha luat timi cu a si. Chinram kan luatter kan ti i Chinmi ei awk din awk kan damhkhan piak khawh hna lo i Kawlrawn le Mizoram lei i kan peemter dih hna ahcun a hnu ah kanmah mawh a si lai. Cucaah cun kan tuah hmasa dingmi kha ruah a hau. Minung pakhat caah a si lo. Chinram minung singli singa ca ruah hrim a herh. Mah ti kan ruah lo ahcun Kan tuahmi kha chikkhat caah cun a ṭhami a lo lai nain a ra ra lai i caan a sau cun mipi lila kha kanmah nih harnak kan pek hnanak a chuak kho. Cucaah felfai tein dothlengmi hruaitu si hna seh, ramkhel lei si hna seh, felfai tein mah hi nan ruah cio a herh. Ho ruah ding zong request tuah kan duhmi a si. A ra laimi cuan in kar kan hlan lo ahcun kan ram hi kan damh kan tinak ah tisa kan toih lai. Kan ram hi Meilam kan phiahpiak kan tinak ah kanmah nih kan khangh lai. Cucaah cun lungrual tein Chinmi dihlak i fun in doh a hau.